Bos ora, bo tardi mosinhu sta li ku rostu sin ma vesta mosinhu oxi o nga ta manda pa tudu oxi nka kre nin omi li nsin pa ben pa ben ladu li nsin oxi e dia di mudjeris oxi e mudjeris nhos komenta nhos no brinka oxi ta bai oxi kel abrasu pa tudu mudjeris kauverdianu pa tudu mudjeris di mundu interu e ka so kauverdianu no e N ta manda pa tudu mudjeris pake tudu mudjeris e mudjeris oxi nho da nhos kumi nho bebi pa tudu ku angulader Pamodi oxi nho dia. Oxi si omi kla nho kuzé ka diabu ka leba nho rostoranti kla kel kla nho nho txoma nho flan nho txoma nho flan mon sinha mudjer sima mudjer é sabi sinha mudjer é doxi oxi era pera feriadu ma fladu ma ma gosta di gosta pa fla ta kumesa dia un dia. Un dia ri, kedjadi konta mintira, kedjadi omi. Pamodi anos omi no nu pasa mai. No nu pasa mai na mundu bro. Mosinhu di Xonburgu tene soi forti ma sta friu. Oxe é dia pa tudu mudjer kabuverdianu nba oxe nhos dia nhos kume nhos be nhos rabenta oxe é nhos dia pa tudu mudjer kabuverdianu feias e bunita dorus e prontu novus e bedju. Nos tudu nos é mesma kusa. Bunita ka midjor ki feja, feja ka midjor ki bunita, riku ka ma. Ninhun. Tudu nos é mesma merda mos. Nos é mesma kusa. Oxi é nho dia pa nhos kume, pa nhos bebe. Oxi N ta pidi tudu omi oxi nhos trata mudjer dretu, kenha ki tene. Nhos trata dretu, nhos. Si ten nhos ka ta ama di verdadi, ma nhos konta. Si fla mintira nhos konta. Oxi, oxi, oxi goi sê dia. Oji é se dia Oji ta bai pa tudu nhos Pa nhos kume pa nhos bebe N ta fla mosinhu N sabe ma lensu txeu dja pe bastanti Mulheris dadu Filis dia di tudu es mulheris Filis dia Filis pa ki minta Nha mai ki pun na mundu Pa N kui pa N bebe pa N rabenta Filis pa nha filhas Nhas kuatu filhas Filis pa nhas irmas. Tudu di bon di mior Nha kumadris, nhas kumadris Nhas amigas, nhas indimigus Tudu, oxi é nhos dia Oxi, ami nka, mi parse ma nka ten Nun mudjer ki nozia mal, parse-m Nka ten, ami parse nka ten Nungen ki nozia mal Ami tudu ma di nha fé nu ta pape Nozia amigu, ma di biku pa riba Y. Ta bai tanbê pa nha irma ki é nu ten. Nhos sabe un kusa? Mon si pa fla nhos un kusa. Nhos sabe, avês, ami N ta fla, mi N ka ta linguada sô na vida di algen. N ten nha irma ki sta na Fransa i nu ten bali kuazi oitu anu nu ka pâpia. Má, N ta dizeja-l filís dia di das mulheris, ki kada bês más pa pui más djuntu na kabésa. Oji é nha dia di mulheris!

ki ta batalha ta kati-kati ku nos fidju, ta kati-kati ku nos, ta kati-kati ku se kabésa, ta kati-kati ku kel-li. Oxi é un dia. Nha Ansa, ma nos ómi. Ana linda, obrigadu, obrigadu. Ki mi N ta ka ten txoma el própi. El txoma-m própi un óra própi. N fla, oxi gó dixan diskansa un bokadinhu. Simana foi longu, N rabienta. Patruga un kuladera ku kabesa kansadu i o kasa ku se modi. O i sima un fla keli ke miri, Mosinhu, N ta konta nho verdadi. Nhos oja li. N ta fla nho, N ta torna fla nhos, Omi, oxi da di mudjeris, mi N sabi. ma un monti omi tene más di kuatu ku sinku mudjer. Má, si bo bu ten sinku, pa kau bu pode koi? Oxi, ko ba trabadju. Sutendi, ken ki ten monti mudjer ka trabadju. Bisti, bu ba kasa di amanti, bu bai, bu da un abrasu, bu da un seka-diabu. Pamodi bo ki tene kuatu ku sinku, pamodi bu ta aguenta? Di, si kel si sta lonji, Nhos papia na internet. Má si sta na bera, ba na kel amanti bu, bu da-l un abrasu, bu da-l un zeka diabu, ba na kel otu da tudu, pamodi bo ki tene txeu pa ke oxi. Oxi é dia di das mulheris. Oxi es merese ti karinhu, es merese ti amor. N ta fla nos tudu ómi asin. Mi N sa ma nos kabuverdianu nu ka ta intxi karier, pamodi nos nu gosta di dôs ku três ku kuatu. Má oxi, oxi é se dia. Dia di namoradu é dia di namoradu, má oxi é pa tudu, é dia di pa tudu, kómu angularier. É pa tudu mudjer kabuverdianu. Oxi, nho ka, mudjeris, Nhos fla-m li. Mozinhu, kel flor li ta bai pa tudu nhas fans mulheris. Kel flor li N ta manda pa tudu nhas amantis, pa tudu nha, nha, nhas amigas di biku pa riba, di biku pa baxu. Ta bai. Pa tudu famílias, mudjeris, mi N ta fla tudu kel algen ki tene kadera xuxu ku mudjer, xuxu ku família, nhos txeu nhos pidi dikuida, pa kel flor li ta bai pa nhos mudjeris, pa tudu mudjer kabuverdianu, pa tudu Angoladera. Oxi nhos ta dja, kel flor li ta bai diretamenti pa tudu mudjer kabuverdianu, ta bai pa nha kumadri Onisi ki sta la Nisi, ta bai pa nhas kuatu filhas, Ta bai pa nha mai ku nhas irmas, nhas tudu nhas irmas. Ta bai pa nhas fans ki ta sta li. Ta bai pa kel fofokera tanbe ki ta fofoka, ma oxi nha odia ne mesmu. N ta fla nhos tudu, menti ami n ka ten ningen. N ta bai pa tudu nha mai di nha fias tanbe. Ki Deus ta da nhos forsa pa nhos ka ti pamodi nhos nhos aturan, ma tanbe nhos aturan n ta na sabi tanbe. Si bo n ta fla nhos kuza ka diabu sabi. Menti ami kel li ki n ka ta da nhos. Kel-li ki N ka ta da pa tudu mudjeris kabuverdianu, kel-li ta bai diretamenti pa nhos. N krê pa nhos tudu, pa nhos seja kes algen ki nhos é. Ka nhos dexa nin un ómi matata nhos, pamodi nhos merese. Kel-li ta bai diretamenti pa tudu mudjer kabuverdianu, ta bai pa mudjer di nha amigu Anne, la Purtugai tanbê, ki é nha kumadri, ta bai pa tudu koba nkuladera, pa tudu ki mudjeris. Ki ta ta dexa un ómi ta fase trósa des? Nhos finka pe na txon pamodi nhos merese ser filís di nhos jetu. Kel-li ta bai pa nhos. Mozinhu, kel-li ta da ku agu. Agu é sima amor. Agu é un kusa ki ta da pruduzi. Sen agu nu ka ta vive. Sen agu paia ka ta nase. Anhos, oxi é nhos dia. Mozinhu, oxi. Mozinhu, N ta fla nhos un kusa. Nhos ómi. Nau mi ta lenbra di nhos tudu tudu ba tudu kau inkontra nhos oxi nin un dia fo si oxi si omi ka da nhos ku lingua na zekinha nhos txoma nhos fla nta fla verdadi si omi ka da nhos flor nhos txoma nta fla verdadi si omi mon si nha n sabi ma monti algen oxi ka ta li tantu ku si omi pamodi otu ta la kau verde otu ta la pa merka otu ta la pa tudu kau. Tanbê pa tanbê pa un grandi un amiga di meu la di Merka tanbê ki nos é grandi amiga propi di kel jetu mosinhu oxi n ta fla mosinhu kenha ki tene ka ami n sabi n ten serteza ma omi ka ti so un mudjer ku dos ku tres ku kuatu ku sinku pamodi la undi ki sta é la ki nu ta meti boka la undi ki sta dos ku tres ku kuatu É kel-la ki ta kre-nu. Ala un monti ómi ku gana atxa un mudjer própi ki ten foigu pa fla mudjer ka ta atxa. Ke ki tene dos kuderu, kuatu ke ta kóre. Má mudjer di oxi é nhos dia. Oxi nhos kume, nhos bebe, nhos rebenta Zé Kadiau pa tudu ki é onguladera. Má oxi, oxi, oxi nhos deta ku Zé Kadiau pega-l na mo. Nha ta fla-l, má so ke ki tene. Ke ki tene.

Na lixu un murku, un flor, e di dianti un kopu di uiski. Un kopu di uiski ki ta kunta ten zeru, oitu eru, un kopu di uiski konta ku ta bebe ki avês bu ta da so pa dôs. Zé Kalhaus ta maluku, N sa, N sa detanu na paia, N sa kuzê ki kuza li, N na panha flor, N sa kuzê ki ten ta labanta, N labanta, N pa N da e bentu li. Mosi, N ta fla, N sa ma monti omi tanbê, nos un monti nos ta sê toradu go, ma ki ki ka sta toradu, Ô Sinhor Dia, nho ku N bira jantar, Nho ba jantar, nho ba noite di vela Má ka yo kre, ma ten trabalho sério pa nho. forte porque a boca está com fraco que tem vizinho. Montar a vianda que tá por pra minha mãe, com o papai, com o vovó, com o titio, pra tudo com a angula dele. Amigo, oi, meu filho, mano, que ele ligou, que atende queixa. Pa ngun bla flor, mi flor ngu pa ngun bla mamá naki mi traga o verde, mi nga tene dinheiro flor. Mi sta pobre, mi mudjer ska ta kre mas ami, ami mudjer dja ka kola di mi. So pa modi nta fasi video, nta da konsedjo, mudjer ka sta ta gosta di ma nada fasi nta tem. Mi sta konfortadu.

Ti kónde nu faze un kuza bunitu? É ka tudu ómi tanbê ki pa N ta fla pa pa ti ma ten monti ómi tanbê ki el ta pasa el ta pasa mai ku kornu ku na ku ku ten monti mudjer tanbê ki el ta pasa mai ma si ami N ta fla ma ami si krê mudjer ta pasa-m kornu ta seta-m un si N tene si N tene oji kónde N ta bai fla-l ma pa N fla nhos un kuza ma el ka sabe N ten un amigu di meu.

Pensa ma ka sta dretu. N ka ta ta ku otu el pa ma paga nha dinheru na kaba mi fika ku pa N kunpra lanjeriga o pa N ka tra. N fla, Mama, bo pasa ma el prontu. Mama fla, Bo ta sabe kuse ki N fasi ku mudjer? A bo ten mudjer na tu kasa? Ok, Lena. E, mozinhu, Josué li, nos un munti. Aki nu ten un mudjer na tu kasa ki nu sabe ki ten un munti di omi ki ten mudjer na tu kasa ki mudjer ka tra kusinha no. É un mundu di omi ki ten mudjer, má mudjer ka di se. Mundu, no no mundu é rusa be. No, no, no ki ta, no ta, no ta ten ma txeu. Ami nta fla nhos tudu. Abo ki nhos sabe, mo ten mudjer dentu kasa. Pa mo sta un mundu di omi ki sta ma mudjer ka. Djo fase, djo, djo, djo, djo, djo fase, djo makua tantu mudjer ki mudjer nen ka sta li pa bo. Mudjer nen ka ta li kau. Dja kore kau di kasa, nen bu kasa ta bai. Agora go, abo nhos sta ma mudjer, nhos ka sta dretu. Nho sima mudjer nho ka sta fixi Nho sima mudjer ma mudjer dja kumsa lindu kasa ku omi Ki omi dja faseu so merda Nho sima ta txiga un tenpu Amor e sima pe di planta mo Si txuba ka txubi so sol e ta mori E fla bo nho sima mudjer kas mudjer dja ten mali sa merka sa ta dau Mudjer dja fla bo sa lindu kasa mudjer ka ta kre kori ku omi Nho ten fidju e ta kre asi ma djo sabi kal mo ka ten mudjer. Abo tudo kes tempo ku ten mudjer dentro casa ki mudjer ta luta pa nho fika ta luta pa bu ka liga bu kor so bu kor txada pa nho sina txada ago bo bo fla mi ago me me ka ela me ka saba di 500 euro me na perfume me me na abo tene mudjer ane abo suta ku mudjer bo siña ku sta ku mudjer ki mudjer dja di gosta di bo ke nu fase mudjer tanto maldade a ku faze Pabia ku fasi mudjer tantu maldadi mudjer ta disgosta di bo ten omi ki mudjer aves ta aves u ta fasi tantu kusa fatal ki mudjer ki ta disgosta di bo ta disgosta di bo ta fika ku noju di bo e sima tanbe u ta tene mudjer mudjer ta dau u ta trata mudjer ta e mudjer ta tratau kuma un raca kariera a ku ta disgosta di mudjer aves u ta fika ku raiba ki su ka ta kontadu ta anpara kunpanheru ta pa polisia ta anpara na kadia utru kusa e por isu ki ta fla aski nu sabe nu ten mudjer ki nu sabe mu sinha aski nu sabe nu ten mudjer ki nu sabe ka ta gosta di bo mas. Ka u mesti tema txeu pamodi avia bu ta flau sin, sin, abo eu sa un kusa ke sin sabia eu sa li pa tras. Gomes e modi? El fla me gasta ma di 500 dólar, el fla ba hotel no ti manxa, el fla ka da xei pui nen kabesa, el fla kombe, abo sa ta, abo si mudjer ia flau me ka kre pa djon sta mas un monti tempu sa ku, abo sa ku mudjer dentu kasa ya ten polo menus dja 5 mes ka ten zekinha, kompa bu ka bu bia ku tardi sedu mo, bu ka bia ku bu. Alvês, pamodi, mosinhu, ami N gosta di sta ku mudjer pa nu sipara, pa nu fika amigu. Pamodi alvês, modi nhos sta ku mudjer, nhos sipara ô mai di fidja, nu nu konpu na, nu nu fila na sabi, nu ta mó, nu nu nu sipara na sabi. Ka meste fika ku kel kusa ku ódiu, ku raiba, ma sta ten. Alvês, ami N kustuma fase, mosinhu, alvês bu ta fase ómi, alvês, alvês nos ómi nu ta fase mudjer, nu ta mágua tantu mudjer ki mudjer ta fika ku raiba di nos di un manera. É si ku tudu el ta kontise, sa pa Zé, Zeka Diabu. Ta kontise fakada, pankada, ku se pamodi. Aves, é kel kuza ki nu ta fase. Mudjer ta, ta, ta labanta un maldadi dentru di el, ki é ka el ki xinti, ki é nos ki pui mudjer, ki, ki nos ki pui, pode di asin, pamodi abo ki nu sta ku mudjer ku sta, bo ka gosta, bo ka kre, bo ka sta obrigadu, larga. Larga larga larga larga larga pa modi mosi é tristi kusa ki ten na tristi ma sabe ki ten na mundu oxi ta di mudjer abo ku mudjer dentu kasa é ka bo ki ta rabenta abo ku mudjer dentu kasa a un mudjer ka ta krê nen bu txia kasa ma bo yo sabe mo ka sta mo ka sta lu dretu ku bo kusa ku ta fase bu ka be ku sedu mosi si bo ten dinheru ba trabadja e si bu ta oia mudjer imajina un kusa ami nha oia un kusa ta kontise ku munta algen mosi é tristi é tristi bo ta ten mudjer dentu kasa. Kaba goa ku fase mudje maldadi ku yo fase mudje tantu mal ki mudje dja dja ma mudje ma ku bo aves teu mundi ke figu ta sugura pamodi bu sta la bu sta la i ola ka ta kre pamodi modi ke sima ma mas aves nta fase kusa ki ki mudje ta fika ku raiba di nos ki si si e pudi propi e pamodi ku to e munti violensia ta ben na mundu mundu ta fla ta e fla ma dja kupra pankada dja da ku agu kenti Dja rinka, dja sapa obu, dja fla kel-li, Kuzê pamodi avês é ton kusa di mal ki nu ta fase? Ki ta sa, avês a kes ta fase maldadi ku nos, bu ka ta xinti? É sima. Mudjer dja abri odju. É pur isu ku si ku ta oja, bu ta oja i monti ómi ku mudjer dja kasa i ten fidju ta sipara di manera ku ta pensa Bu ta pensa ka txor ku sanju kna ma min bon sinhor min ta fla nhon kusa min ten kantu ma di fema min ka ten numa di fia ki nos e nos e mal di kunpanheru nos tudu nos amigu nu ta brinka ku sojanu li prau ta pensa nu sa juntu ma ma ma nu ten algun kusa ma un kusa ma ki nos ki ta buska un mudjer e ka e ka tudu ten un omi ki meresi ten un omi nha nhoi a omi mon sinhor trabadjador mansu dretu Ma ta sufri ku mudjer dentu kasa? Ta sufri, ta sufri mu si, ta sufri mesmu. Mudjer ta so, ta toma dinheru, ta ka ta da, ka ta da zikinha, o ta omi ki ta rabenta pa tudu. Kel li é sertu. Ten omi tanbe ta ten mudjer dentu kasa, ten odja mudjer ta txora, ta txora, ta kexa, ta kexa, ta fla ta da papazof ma ka ta da, ka ta da obu. E fla ta da obu, si da obu oxi un simana ka ta da. E fla ta fase gera. Mo si, mo, mo, so ten mudjer dentu kasa, Si bu sa bu ka ta kume, bu bu bu bu ka ta gosta, larga. Larga. Bu bu ten mudjer dentu kasa, mudjer ka ta ka ta ba trabadju, ta ba trabadju, ka ta durmi. So pamodi el ta pera pa bu da oba, bu sa bu ka ta xinti pa un mudjer, larga. Nton, pamodi? Larga. I si ku tudu munti algen ta fika ku raiba, imajina un kusa, un sinhor djo, omi mu finu, djo, omi omi bandidu, omi mukeru. I kes omi ki ta ta minga mudjer li, kel omi li mudjer ka ta laga faxi nau. Pa mi é dja más di oitu ku dja ku kinzi, nhas un ka, sonu ka ta ben, n ta mira otu fla dja dadu mo na paridi. Mi na fla nha pai, Ô nha amigu, el liga, ô ami ke ku ta liga un algen gó? Nos ka fla nada pa ma dja ku sonu pasa-l tanbe. Dja ku sonu sta ku mudjer propi, má kel-li é mi ki fase eradu. Ami n tinha kantu mudjer pa fora, mudjer tinha raiba mi pamodi mi, kel mudjer dja, dja n pega-m ku mudjer más di kantu bês.

Kume-m, bu ka ta kume, ma ami so ki mi nomi. Ami sinti, ami nunka ka, ninhun ka ta kexa. No mi yango i djo simana mi na fla mi nha kuson noti e fla sta detadu di bariga e fla detadu di bariga e fla mi mira e fla mi mi durpi ketu mi durpi ketu e goi kexa go e fla ma raiba pa kila e fla mi dja brinka ku koi ku nta fla di ma nha pa nhos intende oxi dia di un dia di un pudi fla ku el e fla mi dja ki ia ia djuba di kua ti ia fai ta koka e fla mon na sonu e fla kandu ia ki ta bai pe bai po e fla me dar un ku mo bun asin fla na bora po ta ten mudje pa ta dja ke kasa a mi sinti mi mudje dentu kasa kin ka ta dau ma si en odja odja ma yo ba mexe dja e kusa dja mo sin ami dja ami ka ta intendi kel dia ma na fla ma aves ta pasa ken ta pasa ke ta pasa ku tu ta pasa munti algen a ta pasa por isu e un monti mun E es ama-m. Kuzê ki N ka ta pâpia? Un monti própi ta fla nau ti ómi ka ta da, ómi ta finji, é dór di kabésa, ô mante kel-li, mante kel-la, ô ma família dja móre, ô i kel-li, kel-la. El ta buska manha sô pa bu ka da obu déntu kasa. Si mudjer da fóra, bu ta riklama, bu ta fla mudjer, puta, bu ta kel-li, bu ta kel-la. Aos, bu ka ta da, el ten ki ta buska otu mudjer, senão si el umana, bo, kel-li, un móre. Nla nu ka ta atxa ku el, nu kobra posu di ntonoka la, kau verdi nu ka atxa. Kobra posu más di 80 metru di fundéndu, nu ka atxa nada di ke, se kinha nu ka atxa. So pedra ki nu atxa, ki nu ada ku agu, ku tera. Ago, ago ku mui indu kau toian, mi nta tau yo, yo toian ta kore pa ginasiu, ta abri petu, ma fai se ta, se ta, se ta la un ovu dintu kas. N fla Muzinho, ka nu dixa nu vê ke pontu la no. Muzinho, keli un munda ki nka ta pasa pur isu, Muzinho. Muzinho ta fla nos tudu go, ka boi nada go.

Imajina go, ami n ta fla un kuza pa se, ami n ta da konselhu pa tudu mudjer, si el ta pasa ku, si bu sta ku omi dintu kasa di bo, ka ta dau obu buska pa fora. Dja n fla dja, pamodi é sima aku nu ta sta fartu, nu ta dja omi ku un monti di mudjer pa fora, Kusé pa faze ken nu kasa bu ka ta da bu ka ta da kobu pamodi ma bu ka ta kre pa mudjer mudjer ki djoli kes tipu di omi ki ka ta kumi mudjer intu kasa fla des omi ki ten petu gros ki ki un omi ta fla fla ta bati di nada ta trena uma forti e fla ma na na kasa pe pe peda un peda un dia ka diabu un simana dia e fla un konfuzon un konfuzon otu ta avia mei konfuzon e fla avia mei konfuzon e fla ma fla ma ta ta asi ta kre Mu txeu ten omi ki mu finu Alves es ta kre ku ku ta troka Su dadu un bon sapatu i un bon kamisa o kunpradu pasaji Ke gosi ta dadu N fla mi na bo o mundu ten omis ki ten mudjer di kasa ka ta gosi rei no O mundu ta sta la pamodi kosta O mundu ta sta la pamodi Enfim Pamodi son mudjer sta so tola Mudjer ta dixi omi avontadi Omi si dinheru e pe ku mi pa bibe pa rabienta toa. Nada ku ta agraba mi, verdadi ka ka nsa ka nsa muzinha, mi ku sonha pa sal. La ka obi n'tinha mudjer dentu kasa muzinha, avia bu ta sa ku algien ka ta da u ka ta kre larga pamodi enfim. Ma mudjer ka sabi mo, mo ki fla yo ka sabi kusa mas duidu ki ten na mundu i poi ten mudjer dentu kasa ka ta da u kuzinha. Muzinha kusa mas duidu ki ten na mundu. Aba bu ta dita na matu, Ana, bu ta djobe na óra kuatu óra di manhan, bu ka durmi, bu ka ta spera pa ladu kel un pitadinha ku ka ta dadu so bu kabesa bu kaba. Má bu ka ta dau amor aki ka sta la, aki el nu pega nos amor i el nu kaba ku el, nu pega i el nu tapa, i el nu pega aba, i el nu pega nos kabinha i nu fitxa. Bu ta oku pa nu ta bai? N fla, Monsinhor, e duedu oji, gou N ta fla nos tudu gomo omi,

Vai te vai inchi. Rebenti dja kebra n denti kin n gata mutu ori n gata mutu ko papel isu. Dor di denti kin ti kin sa di konta n gata konsi papel. Por isu ki n gata fla ma nos na mundu nos é kanada pla. Nos na ta ladra so aki no mestra algun kusa. Mon si oxi n tene be toma. Ka ta da pa ken trabadju ma denti ta rebenta pla. Ma n ka sa ta trai n gata pera ti 22 kin tene ki kusa ami sta fudidu pla. Ma oxi é dia di tudu mudjeris. Dios sta sa na nos kaminhu pa nos kume pa nos bebe